Twerɛ no se, Nyamesom pa ne sɛ obi bɛhwɛ akunafoɔ ne amɔborofoɔ, na ɛno bi na Yesu Amanehunu berɛ mu yi Nto Kwanin Foundation asan ayɛ biem wɔ Akyem Kɛde. Ekuo yi ne akunafoɔ pii tenaa ase dii asa gyee wɔn ani na wɔsan nso kyɛɛ wɔn boa mu adeɛ a ɛsom bo yie. Ɛnyɛ nea ɛdi kan a ekuo yi ayɛ ni, wɔayɛ bi wɔ mmeaemmeae ahodoɔ pii na dwumadie no mu no Honourable Nto Kwanin a ɔyɛ kandifoɔ kasaeɛ, na ɔkyerɛɛ botaeɛ a ɛsi hɔ na ɛno so nti a ɔdii dwumasono a ɛte sɛɛ. Ɔkyerɛɛ nsɛm bi nso kaa ho sei, yɛntie bi. Yɛda mo ase sɛ mo nyinaa yɛto nsa frɛ mo moaba na mobɛboa Kofi Nto Kwani Foundation. Yɛyɛ foundation a yɛpɛ sɛ yɛboa akunafoɔ, ɔnnibie, mmɔborɔwafoɔ, sɛbe ɛnam nnipa so na nnipa nso du soro. Enti sɛ Nyankopɔn aboa me na sɛ wama me kakra a, na ɛsɛ sɛ me nso metumi boa yɛn nuanom a sɛbe wɔn nso nneɛma nkɔ yie ama wɔn, especially akunafoɔ. Akunafoɔ, obi wɔ hɔ a, sɛbe deɛ ɔde tɔ biribi koraa di koraa ano yɛ den ma no. Nanso, yɛse Nyankopɔn Sɛbe ɔbɔ ɔbɔfo obubuani a, na wabɔ ne boafo aka ho. Enti, me nso merefa saa adwuma wei so de aboa Kedeman ne Kede the constituency no nyinaa, na amanfoɔ nso ahwɛ so ahu sɛ, sɛ Nyame yɛ w'adom na sɛ ɔde wo gyina baabi a, na wakae the downtrodden. Efisɛ ɛɛ, wiase no, yɛn nyinaa rentumi nyɛ pɛ da. Enti yɛn a wɔaboa kakra no, na ɛsɛ yetumi boa. Na meda abusuafoɔ nso ase, ne asɔfoɔ mu mpanimfoɔ ne ahemfo sɛ wɔbɛtaa m'akyi na wɔaboa me na wei nyinaa akɔ so. Meda mo ase. Meda media nso, meda mo ase sɛ mo nso moadi m'akyi na moaboa me. Akyem Kɛde Adehyeɛ Hene Nana Kwaku Odoi de n'animuonyam bɛtaa Honourable akyi na ɔkaa nsɛm bi sei wɔ dwumadie no ase. Yɛntie bi. Ɛyɛ Mister Ɔkwɛne, Honourable. Ɛyɛ ade fɛfɛ a wabɛyɛ ama Kɛde akurafoɔ. Nyame nhyira no. Ɔnkɔ so nyɛ saa ara. Na deɛ yɛka kyerɛ no ne sɛ saa adeɛ wei mma ɔngyae. Biribiara a ɔhwehwɛ wɔ Kɛdɛɛ biara, sɛ ɔtoa so yɛ saa adeɛ wei a, ɛyɛ adeɛ a nkonimdie bɛyɛ dɛn? Ɛbɛyɛ ne dea. Enti yɛsrɛ Nyame nhyira ne nkwantenten mma no. Nyame mfa no nyɛ adeɛ bi a ɔpɛ sɛ ɔde yɛ no. Akunafoɔ a saa animuonyam a ɛte sɛɛ yi wɔtee mu da bi nso gyinaa mu kasaeɛ, wɔkyerɛɛ wɔn anisɔ, na wɔdaa ase pii. Sei na wɔkae. Yɛda no ase wɔ Nyame din mu. Ɛnoase ɛne anisoadehu a ɔnyaaeɛ a wabɛyɛ saa adeɛ yi ama akunafoɔ no, yɛda no ase bebree. Yɛnhunu bi da, na yɛansusu. Yɛansusu sɛ yɛbɛhunu bi wɔ Keda ha. Enti ɛnnɛ da yi, wabɛyɛ ade fɛɛfɛ yi ama yɛn a yɛda no ase. Adeɛ bi a ɔde asi n'ani so no, sɛ ɔbɛyɛ ama Kedeman no, Nyankopɔn, Ɔnka ne ho, ɔmma no mmɔho mmɔho mmɔho na ɔntumi nyɛ adeso a a anisoadehu no nkɔsi awieɛ. Aseda nkutoo na ɛde ma Ɔnnaboo sɛ ɔdaeɛ na ɔdwenee akunafoɔ ho na ɔhuu yɛn mmɔbɔ na ɔkaee yɛn. Deɛ yɛka ne sɛ Onyankopɔn ɔnhyira no baabi a ɔyi firiiɛ a yɛka sɛ Awurade nhyɛ n'ananmu Na aber na aber nyina ɔma no kwan tsentsen ne ahoɔdzen ahunmu, nyansa ne nhunumu, sɛ aber na aber nyina ɔbɛdwe hɛnho, na ɔdwe ekunafo ho ne enyanka ho, na yɛka dɛ Onyankopɔn onhyira no beberee wɔ no dom ne no mbɔborhu abasa a ɔde too no so ntsi. Amen.